Nɔ Mawu ƒe lɔlɔ̃ gbe gbe sia gbe. Axa blaene-vɔ adrelia be, Français suku nufialawo, miɖe mɔ nam be eƒeawo maxlẽ wo le Français gbe me.

Atɔ̃lia, abɔdzokpo dada siwo wɔ dɔ le agunyɔgbo agbeti kɔ hamea me do ŋkɔ na ƒe akpe ɖeka alafa asieke blaadre vɔ adelia. Gbãtɔ, Paulina Tiya, evelia Victoria Adzosa, at…

enyilia Arnold Ataklo, asiekɛlia Gilbert Atutse Epré, ewolia Martin Xemedzo, wuiɖekɛlia Martin Tsogbé eye wuievelia Helene Ahadji. Be esi woxɔ gbɔɖeme alo le dɔ dzi. Gbãtɔ Yosef Atsu kɔdzo, evelia Michel Agbo kɔdzo, etɔ̃lia Evans Tɔgbogã, enelia Thomas Dutsonu, atɔ̃lia Simon Alɔmaɖu, adelia Ben Klenam Amelɔ, adrelia Emmanuel Tɔgbogã, enyilia Chrétien Adzalo, asiekelia Atsu Zala, ewolia

blaeve-vɔ-ɖekɛlia, Elizabeth hiãdɔ, blaeve-vɔ-ve, Felicia ama kakutse, blaeve-vɔ-tɔ̃, esi adzɔ lolo, blaeve-vɔ-ne, aƒedomesi abotsi, blaeve-vɔ-atɔ̃, Ines Tsogbe, blaeve-vɔ-ade, Daniel Brikatu, blaeve-vɔ-adre, Kɔmlavi Kutuaɖu, blaeve-vɔ-enyi, Anani Gbɔtso, blaeve-vɔ-asieke, Seti Atu Kɔadzo. Blaeve asiekɛlia, seti atsukɔdzo dzesidede. Seti atsukɔdzo menye hamea ƒe dɔwɔla le fetu te o. Fiahadɔwɔlae. Gake abe hamevi ene la, hamea tsɔe ɖo kpee nyawo nu eye eya kee nye hamea ƒe. hadziha si woyɔna be dɔgbedea kplɔ la. Yo nɔvivi nyaselawo, afi sia miva se ɖo ya ye míexlẽ ŋutinya ya vɔ, ŋutinya yi ke eƒo nu ƒo ku ɖe mía de ƒe emɔzɔzɔ ŋuti le eyi me ke nya nyui ava agu nyɔgbo. Ke. Mídi be míawɔ mɔnukpɔkpɔ ya míada akpe na Mawu gã, ame yi ke ɖe mɔ bena wòana mí nunya, ŋutete kple ŋusẽ bene míate ŋu axlẽ nya yawo alé wo da ɖi na dzidzime yiwo ke gbɔna. Ke míle mɔnukpɔkpɔ ya wɔm ada akpe na ame yiwo katã do mí ŋusẽ bene míate ŋu axlẽ nya yawo da ɖi. Mele mɔnukpɔkpɔ ya wɔm ada akpe na mía dada Fiabi Akɔsiwa. ame yi ke do ŋu ŋusẽ bena magatrɔ axlẽ nya yawo na yewo eye medi be magawɔ mɔnukpɔkpɔ ya ada akpe na fofonye si tso ƒe kɔa dzo Ʒonatan le Canada ɖa ame yi ke e be yealé ame yi ke lé enyawo ɖe mɔa nu le youtube dzi ada akpe na nɔvinye amegã exɔ nam Gaston ame yi ke ŋu youtubea nu. eye mada akpe na nɔvi Betel le sovɔ kɔku ŋutifafa ame yi ke míeda ŋkɔ ɖe edzi be tɔgbe sokonu ame yi ke nye míaƒe enukplɔla ke enyee ŋutɔa woyɔnam be Agboyi Kwame William alias Tsalevi Simple International plus 228 yo wotrɔ bɔkɔ na mia dome ame sia ame loo babayi.